מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אונזער מישן איז צו עמפאוערן אידיש ספיקינג אידן צו מצליח זיין. אונז טון מיר דאס דורכן אינטערוויוען אידיש ספיקינג אנטרעפענארס, און אזוי ווי אונז ווייסט מיר אז ביהיינד יעדע אידיש ספיקינג אנטרעפענאר איז דא עפעס א סטארי, וויל מיר אונז ארויסברענגען די סטארי וואס ס'קען דיך עמפאוערן דו זאלסט אויך קענען מצליח זיין. היינט האמיר אונז דא א חשוב'ע איד דודי לאקס, שכוח דודי פארן קומען,

געגאנגען סאטמאר אלע יארן. אין סאטמאר ווי אין ווילימסבורג?
סאטמאר ווילימסבורג.
סאטמאר אלע יארן. געלערנט אין ישיבה גדולה אין קרית יואל. און אנגעפאנגען אזוי ווי יעדער געמיין אנגעפאנגען די דזשערני לאקעל ווילימסבורג. א לאקעל בוקקיפינג דזשאב. גלייך נאך די חתונה האב איך געטון בוקקיפינג. האב איך געוואלט אייביג געוואלט גיין גלייך אייביג די נעקסט סטעפ. סאו בין איך געגאנגען פון וואט איך האב געטון בוקקיפינג בין איך געגאנגען היינט איך דא קאופ היימישע אידישע קאלעדזשעס פאר אקאונטינג.

יו נאו, לאזן אפערטוניטיס רעפרעזענט איטסעלף ווי מ'זאגט. ווייל דאס געוואלט אליין אריינגיין אין ביזנעס פשוט. חשוב אריינגיין אין ביזנעס ווי אייביג וואס איז נעקסט וואס איז נעקסט סטעק פאר מיר איך שוין אנגעגאנגען אפשר צו גיין ארבעטן פאר א גרויסע פירם עפענען אליינס אקעי. נישט אווער גיין די פוינט פוינט איז געווען צו שטייגן דארף אייביג גיין העכער וואטעווער וואטעווער די טוט דארפסט אייביג טרייען צו גיין די נעקסט סטעפ סאו איך בין געגאנגען. געארבעט פול טיים בערך פֿינף און פֿערציק שעה א וואך, און ביינאכט בין איך געגאנגען אקאונטינג, און פלאס געדארפט צו סטאדיען אויכעט נאך, ס'געווען ס'בין איך צוויי דריי יאר געווען אין די קורס, למעשה די אייבערשטער האט אזוי געפירט אט פאר דעם אליין דארף מען דארף מען א עקסטערווע שעה פאר זיך, סאו כ'האב סקיפט אט די אייבערשטער געפירט אז כ'האב געעפנט אליינס א אפלייענסעס, נישט אקאונטינג. ווען האסטו עס געעפנט? נאך אינמיטן זיך לערנען אקאונטינג האסטו געעפנט אפלייענסעס? ניין, נאך כ'האב געענדיגט לערנען דאס האלב יאר שפעטער

אבער ס'האט זיך זייער א גוטע אפערטוניטי רעפרעזענטעד פאר מיך, און כ'האב עס אוועק געגעבן דעמאלטס פאר א צווייטן. ס'איז א לאנגע מעשה פאר זיך. איינער האט צוגעזאגט מיר א דעספערעט פאר א דזשאב, זאג איך אים העי, דו ביסט עקטשעלי אפילו בעסער ווי מיך מיט די פארטיקולער ליין אין אקאונטינג, אה, ס'איז געווען אין נאן פראפיט אקאונטינג, און יענער האט מיך זייער שטארק געוואלט, די די באבוס פון די סי פי עי פירם. למעשה, א חבר קאלט מיך אן ער איז דעספערעט פאר א דזשאב. מעיבי איך שוד העוו, מעיבי איך שודנט העוו טו גיוו איט עוועי באט כ'האב עס אוועקגעגעבן פאר א צווייטן און איך האב נישט קיין חרטה און ס'איז ער האט אנגעפאנגען רייט ער האט אנגעפאנגען רייט עוועי גלייך נאכדעם. אין א אקאונטינג פירם?
יא אקאונטינג פירם דער איז דאס למעשה האט זיך ווייטער געארבעט אפאר חדשים נאכדעם האב איך געפילט אז ס'איז געקומען די צייט צו גיין פאר מיך

האב איך געטראכט, יו נאו וואט, דאס קען איך דורך מדורך, כ'וועל גיין אנפאנגען מיט אפלייענסעס פאר יעצט, יא. די אינטערעסאנטע פארט איז אז שי האט מיך געקאלט נעכטן, האט מיך געמעסעדזשט, ער האט צוזאמגעברענגט די שטיקל אינטערוויו, די פאדקעסט דא, זאג איך אים, שי, סארי, יו ריטשינג אוט טו די ראנג גיי, דו ווילסט ארויפברענגען סוקסעספול פיפעל, נעם ארויף מענטשן וואס מאכן הונדרעט מיליאן דאלער יאר סעילס מינימום, האבן אפאר טויזענט עפארטמענטס, האבן א עס פי פֿינף, א בראוקערידזש אקאונט פון עטליעסט א פֿופֿציק מיליאן דאלער, האסטו רעפרעזענטן. איינער וואס מאכט אפאר מיליאן דאלער יאר סעילס דארט, האט אפאר עפארטמענטס דארט, איטס נאט די רייט פערסאן ארויפצוברענגען. זאגט ער, ער ס'איז מיר געפאלן וואס ער האט געענטפערט, און ער טענה'ט יו נאו וואט, פארדעם קען איך טאקע יא ארויפקומען פאר דעם, ער זאגט מיר פארקערט, מאוסט מענטשן גייען בדרך הטבע, ניינטי פערסענט גייען נישט אנקומען צו די האנדרעט מיליאן, די האלף א ביליאן דאלער לימיטס, זיי גייען קענען אבער יא אנקומען איזי צו די קאפל מיליאן, די פייוו, די טען מיליאן דאלער, די טווענטי מיליאן דאלער ביזנעס, סאו פארקערט, ס'איז נאך אסאך מער אקטועל פאר די מענטשן. זאג איך, שיעור דו ווייסט האסט א פוינט, איים גאנא קאם אפ איט, טאמער ס'העלפט אפילו איינעם מיט דעם, איז אויף וואו איז ער שכרי? איי אפרישיעט איט. וויל דיך סתם צולייגן פאר דעם אז וויפיל מאל מענטשן זענען נישט מצליח אין די לאנג טערם ווייל זיי זוכן שארט טערם סוקסעס. א מענטש מוז שוין האבן א, אונז לעבן מיר אין א וועלט פון אינסטענט גרעטיפיקעישן, איך מוז יעצט אלעס באקומען, און ער איז נישט גרייט אריינצולייגן די, די הונדערט מיליאן דאלערדיגע ביזנעס האט זיך אויך אנגעהויבן ביי א, ביי א הונדערט טויזנט דאלערדיגע, ביי א מיליאן, וואטעווער, ס'האט זיך ערגעץ אנגעהויבן.

און איך האב צו סעקרעמענטא פאר יעדעם איינעם, נאך די חתונה זעץ איך אראפ אביסל, שפרינג נישט גלייך, ס'דא מענטשן וואס יא. לערן זיך אויס וואס ס'מיינט ארבעטן מיט מענטשן, וואס ס'מיינט א זייגער, וואס ס'מיינט וואטעווער. אף קאורס ארבעט עס נישט פאר יעדעם, ס'נישט דא קיין כלל, אבער. אקעי.
געט טו נאו אביסל די ביזנעס וועלט, אביסל סעטל דיך אביסל. האועווער, איך וויל נאר צולייגן איין זאך צו דעם וואס דו זאגסט דודי, אז אפילו דאס, ווען דו גייסט אריין ארבעטן ערגעץ זאל עס זיין אין א פלאץ וואס ס'איז דא פון דעם א פאטענשאל זיך אויסצולערנען עפעס. כ'הער דיר זאגן א אינטערעסאנטע זאך, און קען זיין מיין אלטע באס וועט עס זען, ס'איז אביסל א לאכעדיגע מעשה באט איט ווארקט פאר מיר, איך האב געדארפט בערך א האלב יאר נאך מיין חתונה איז אויסגעגאנגען מיין לעצטן פרוטה, איך האב חתונה געהאט, איך האב געבעטן באשעפער א האלבע יאר דארף איך מנוחה, און ממש אזוי געווען, פינף זעקס חדשים נאך מיין חתונה איז אויסגעגאנגען מיין לעצטן דאלער, און מיין איינקום, כ'האב נישט קיין דאלער, כ'האב נישט גענוג אז גיין אין גראסערי, בין איך אריבער געגאנגען צו ארבעטס פארמיטאג אין וויליאמסבורג, זאג איך אים דו האסט עני דזשאב פאר מיך? זאג איך, זאגט ער מיר, ער הייבט אונז קוקן, דו קענסט היילו? נאכן ניין, די קענסט בוקקיפינג? ניין. סאו וואס קענסטו יא? זיך ליסטען, איך בין נישט געקומען אז מיר צולייגן וואס איך קען וואס איך קען נישט. איך דארף ארבעט, און די ענד פון די וואך דארף איך אהיים ברענגן די פעי טשעק, די קענסט מיר העלפן יא צו ניין? אה אקעי. זאגט אים עס איז דא איינער וואס זוכט א בוקקיפער שוין פאר א לאנגע צייט, גיי אריבער צו אים, נאטיג די לאז. כ'בין אריבערגעגאנגען צו די פלאץ וואו כ'האב געארבעט טאקע געווען מיין ערשטע מיין ערשטע מיין ערשטע לעצטע דזשאב ערשטע געווען אפער. די ערשטע אפער, כ'בין אריבערגעגאנגען, יענער זאגט מיך ער דארף ס'איז די בליינד סטאר, ער דארף א בוקקיפער, שנעל ארויסגעגאנגען, יענער דארף שוין גיין, ער האט שוין געגעבן נאטיס אפאר וואכן פארדעם, דו קענסט בוקקיפינג? זאג איך מיין ווייב די קען איך. פרעגט ער דו קענסט קוויקבוקס? זאג איך זיכער קען איך. קענסט עקסעל? ווארד? זאג איך זיכער. אקעי יו אר הייערט. ער איז געווען דעספערט. די נעקסטע צופרי בין איך דארט געווען. איך בין אנגעקומען די נעקסטע צופרי, איך האב געשיווערט. איך האב געזאגט אויף אלעם יא זיכער. איך לויף אזוי. האסט אפילו געדענקט וואס דו קענסט? איך האב געוואוסט וואטעווער וואס מען גייט מיך טראען אויף נאך גיי איך מאכן ארבעטן. איך בין ענטפערן די, איך האב געמאכט א חשבון. אויב ס'ארבעט זיך אויס, זאג איך מחיה. האב איך האב איך א דזשאב פאר די נעקסטע פאר יאר, אויב ארבעט זיך עס נישט אויס, יענע גייז זיי וועלן זיין נייס צו מיך, עטליסט פאר יענע וואך וועל איך אהיים ברענגען א פעי טשעק ביי די ענד פון די וואך, קודם איך האב א פעי טשעק פאר די וואך, ס'איז מיין דזשאב אהיים צו ברענגען געלט, און ער קומט אריין און הייבט אן צו זאגן אזויפיל שכל האב איך געהאט, כ'האב ניטאמאל געקענט אנצינדן די קאמפיוטער. כ'האב געאונט אפאר קאמפיוטערס פאר דעם, האט זיך קיינמאל נישט געדענקט, ס'האט מיך נישט אינטערעסירט, כ'בין די נעיטשער ווי לאנג ס'איז מיך נישט נוגע אינטערעסירט מיך עס נישט, און איינמאל ס'איז מיך נוגע מוז איך עס מאכן ארבעטן נאו מעטער וואט, יעדער איינער איז אנדערש, אזויפיל צייט האב איך געהאט, כ'האב אנגעגרייט א פעד מיט א פען, ער קומט אריין, גיב מיר א קאל יענעם און יענעם און זאג אים אז דאס און דאס און ווארט אויף א טשעק און כ'ווייס וואס, שור, ס'אראפגעשריבן, כ'על זיך נישט געדענקן צען מאל מיט ארום וואס ער האט געזאגט. קוים האב איך עס אראפגעשריבן, איך בין ארויסגעגאנגען דא צו גיין, כ'האב געדענקט לטובה אייביג א קאווארקער און איך זאג אים, דו קענסט מיר צואווייזן ווי מ'עפנט אויף דעם קאמפיוטער? ווייל איך ווייס נישט וואס א לעפט קליק און א רייט קליק אויף א מאוס איז. אזוי פרימיטיוו בין איך געווען דעמאלטס.
זאגט ער מיר שור, ער קומט אריין, הייבט אן, אזויפיל קען איך דיר זאגן, דריי חדשים שפעטער האב איך געטון, כ'האב גוט געשוויצט די ערשטע פאר טעג, כ'האב מורא געהאט ס'גייט נעקסט, דריי חדשים שפעטער האב איך געטון מיין דזשאב פערפעקטלי, בין איך געווען זייער העפי. ביי די פערדע חודש האב איך שוין אנגעפאנגען צו קוקן וואס איז נעקסט סטעפ. לאמיך זעהן וואס מען דארף גיין צו אקאונטינג, אקעי לעטס דא איט. סאו דאס איז איין פארטיקולער פרייז דאס איז דאס, כ'האב נישט קיין מורא. ווער עטס עד היום הזה אויף די וועג? מיין קאפ אפערעיט אביסל דעיס באט האמעך שוין אביסל מער סעטעלד, פשוט ווייל כ'דארף שוין די טשעלענדזשעס זענען אנדערע טשעלענדזשעס. אנדערע מינע טשעלענדזשעס באט יא, בעיסיקלי איך דארף עס אויספיגערן דארף איך עס אויספיגערן, ס'האמער געסיינט כסדר און יעצט דארף מען עס אויספיגערן.

וועט די טערעפי שוין נישט דארפן האבן. אזוי זעהט זיך און סאך מאל אייביג כ'זאל זיין סעטלד וועל איך עס קענען טוהן, ס'איז פונקט פארקערט ווען דו האסט זאכן וואס דרוקן דיר, דו מוזט עס אויספיגערן דען יו פיגער איט אוט, אדערווייז איטס נעווער א פערפעקט טיים, אה ווען כ'גיי זיין פערפעקט סעטלד גיי איך גיין אויף עקסערסייז, איטס נאט גאנא העפן, ווען דו גייסט גיין אויף עקסערסייז דעמאלטס זעסטו אויספיגערן דיין טאג און דעמאלטס דאס איז דאס, ווי מער חובות דו האסט אויף זיך, די לשון פון חובות תמיד אמת, ס'איז נישט פאסיבל אז א מענטש זאל זיך מסדר זיין נאו טיים דו האסט חובות. סאו דאס איז די מעין פארט איך קען שעירן מיט די. געהאט אמאל א איד האט מיך געפרעגט זאג מיר די סיקרעט פון די סוקסעספול אידן אין וויליאמסבורג. האב איך אים געזאגט די סיקרעט איז אז זיי האבן אסאך קינדער. סאו וואס איז. זיי האבן נאו טשויס זיי העוו טו בי סוקסעספול. איינמאל דו ווערסט סוקסעספול איינמאל דו מוזט מאכן א האלב מיליאן דאלער א יאר. די זעלבע קריעטיוויטי קען דיך מאכן פינף מיליאן אויך. הונדערט פראצענט.
הונדערט פראצענט. וועגן די קריעטיוויטי אויב דו האסט נישט קיין ברירה וויל איך טאקע איך וויל מענטשען א געוויסע זאך טאקע וועגן די יעצטיגע קליימעט אין ביזנעס אבער דאס איז מיין דריטע זאך וואס איך וויל צוקומען. צווייטע זאך וואס איך האלט א מענטש קען בענעפיטן ווען איך האב אנגעפאנגען מיין ביזנעס מיין ווייב האט אמגעצינדעט שבת אינצופרי און איך זאג איר אז איך האב נישט געזאגט איך בין ארויסגעגאנגען. וואס פעלט דיר אויס סתם צו ברעכן זיי ווערן מורה אפאר טעג פארלאנג איך מאך מיין דעסיזשען וואס איך טוה נעקסט איי דידנט שעיר עניטינג איך בין אויפגעשטאנען צופרי געהעריג געגאנגען דאווענען איי טאק א קאפל אוו דעיס פאר מיך איך בין אהיימקומען ביינאכט געהעריג מספר ביי די ענד פון די וואך האב איך געזאגט אז איך פלאן אריינצוגיין אין ביזנעס אליינס און וואס ס'מאכט די מערסט סענס פאר מיך איז יעצט דעיס קען איך דורכן און דורך און מיין ווייב האט דעמאלטס געזאגט איך האסט נישט מורא לייק דו ביסט סעטעלד געווען ביז יעצט אין די דזשאב האסט געמאכט פרנסה האסט געמאכט שיין פארוואס אלעס אוועקווארפן ווייל אפשר האב איך גענטפערט די ווערטער אין א מענטעט און דאס איז אויב איך קען דאס שערן מיט איינעם די קאנסעפט איז עס ווערט געווען פאר מיך ארויף צו קומען דא און אמענד וואט איי סעד זכור ווען איך גיי זיין א עלטערע איד חתונה געמאכט די קינדער די אייניקלעך וואטעווער איטס גאנא בי סעווענטי פייוו ניינטי פייוו וואטעווער און איך גיי צוריק קוקן אויף מיין לעבן. בין איך הונדרעט פראצענט קאמפארטעבל צו האבן יעדע ריגרעט, א מענטש האט ריגרעט אויף דעם, א מענטש האט ריגרעט אויף דעם, ס'דא איין ריגרעט וואס איך בין נישט אקעי צו האבן, אז כ'האב נישט געטרייט. Wow.
אז
איף איט דידנט ווארק אוט, איטס אקעי. כ'גייל בלייבן א שלעפער א גאנץ לעבן, עטליסט כ'וועל נישט מצליח זיין מיט עניטינג, אז כ'האב נישט געט אז כ'האב געטרייט, כ'ווייס כ'האב געטון מיינס. ס'דא מענטשן וואס זאגן אז אז אפשר וויל נישט דער אייבערשטער כ'זאל מצליח זיין. און איך זאג זיי אייביג ס'קען זיין. באט יו נעווער גאנא נאו אויב דו טרייסט נישט. אויב דו טרייסט נישט.
אז דו טרייסט און ס'גייט נישט, ווייסטו אז דער אייבערשטער האט נישט געוואלט ס'זאל יעצט גיין. אז דו געטרייט נאכאמאל, ווייסטו ער האט נישט געוואלט ס'זאל גיין צוויי מאל. באט עז לאנג עז יו ליוו דארפסטו טרייען, אנישט ווייסטו נישט. עקזעקטלי. סאו דאס האב איך געזאגט און שי דידנט, און דא האט זיך עס געענדיגט די קאנווערסעישאן. און מיינד יו, איי סטראגעלד א לאט אין די בעגינונג. באט איך מיין אז עס האט זיך דא געענדיגט די קאנווערסעישאן נישט ווייל ס'האט, ס'האט נישט געהאט צו סאך צו טון צו ס'האט געמאכט סענס צו נישט וואס דו האסט געזאגט. ס'איז איר געדארפט זען אבער אז דו ביסט קאנפידענט. הונדערט פארצענט. ווייל ווייב זעהט די מאן איז קאנפידענט איז הונדערט פארצענט זיכער מיט זיך, סאו יו זשאסט סטעפס אסייד און סופארטס יו. רייט, און ווען דו זאגסט קענען ביסט גערעכט אפשר טאקע וואלט זי אויך געווארן אנקאנפידענט. עקזעקטלי. אקעי באט עניוועי דיס דאס איך וויל צוריק גיין טו טאוזענט ווען האסטו געמאכט די דיס טו טאוזענט סעווענטין האסטו געמאכט די דיסיזשען יא? דאס איז געווען ענד טו טאוזענט סעווענטין אנפאנג עיטין.
אקעי יעצט דאס אז דו קענסט לעבן מיט סוקסעס אגרי איך מיט דיר און איך בין מסכים מיט דיר און עס איז נישט קיין חידוש פאר מיר, איך וויל צוריק קומען צו וויאזוי איז געווען די טרענזישן, דו לאזט איבער בוקקיפינג, דו פאנגסט אן טו טאוזענד סעווענטין, צופעליג איך האב עפעס מעמאריס, אפשר קענסטו עס אויך געדענקען אבער נאט שור, איך מיין אז ערגעץ אין יענע צייט האב איך געקויפט פון דיך אפלייענסעס, סאו איך האב עפעס מעמאריס פון דו ביסט פריש אין עס, עפעס געדענק איך. כ'דענק כ'האב באקומען זייער זייער גוטע סערוויס, כ'דענק כ'האב מיך געפילט גוט, כ'האט צו וועם צו רעדן, עס האט אויסגעזען דו דו גייסט עכט א, דו ביסט דעדיקעיטעד פאר עס, באט איך האב נישט, עס איז מיר נישט געווען נוגע דעמאלטס, און איך קען פארשטיין אז דו האסט מיך דעמאלטס יעצט צוריק ברענגען צו די דעמאלטסדיגע צייט.
האנעסטלי, טאמער איינער רעדט זיך איין אז ס'גייט זיין גרינג, איטס נאט. נישטא אזא זאך. ס'איז געווען זייער שווער. סאו דערצייל אביסל וואס ס'איז געווען.
פאנגסט אן א נייע ביזנעס, אפלייענסעס, בעיסיקלי סעילס פארשטיי איך רייט?

קודם כל אפערעיט דאס זיך אויפצוסעטן קאסט צוויי הונדערט טויזענט דאלער. עס דארף האבן א שאורום.
און די מעין זאך איז איט טעיקס ווילאנג די קענסט לעבן פון דיין ביזנעס קען עס אסאך מאל נעמען א יאר צוויי און די מי וואן פון ווי לעבסטו. רייט. סאך מענטשן זענען אבער לאקי דאס זיי גייט האבן רעגולער לייק. געלט? כ'האב געהאט עפעס, אבער כמעט נישט. כ'האב פיר דעמאלטס געהאט אין די קובה בויען א הויז, און כ'האב כמעט נישט געהאט קיין געלט. סאו ס'איז עכט געווען שווער. ווען כ'האב א. פול משפחה מיט קינדער, איט וויל בי ריעלי הארד, וואלט איך געדארפט אביסל בעסער דורכטראכטן, כ'האב נישט געהאט אזוי סאך עקספענסעס דעמאלטס, בין איך געווען גענוג קאמפארטעבל צו טון א ריסקי מאוו. באט אמת'דיין, יא, א מענטש דארף טראכטן צוויי מאל לייק, וויאזוי גיי איך עס זען, אפשר נעם איך דער בעגינער לאון, דער איז אנלייק כ'מאך מיר קאמפארטעבל, נישט קיין צו סאך לאון. ווילאנג האט דיך די דור ביזנעס געפילט אז דו ביסט געסעטלט אין ביזנעס? אין טערמס איך זאל קענען לעבן פון די ביזנעס? אין טערמס זאלסט פילן אז איך לעב שוין נישט אזוי בעקווארדס, ווייסט וואס כ'מיין? אנעסטלי ביי די דריטע יאר ערשט. וויאזוי האסטו דורכגעגאנגען די ערשטע צוויי? האסט געהאט דאוטס?
אפשר האב איך נישט געטון די ריכטיגע זאך? אפשר איז מיין ווייב יא געווען גערעכט? אלוועיס, אלוועיס, באט דעט דאזענט מין איי שעיר דעט, איי שעיר דעט דאוט. כ'בין געווען פלענטי מאל אויפגעשטאנען לייק וואס האב איך געדארפט? וואס האט מיך דאס אויסגעפעלט? גיי צוריק, און כ'בין זיכער יעדע יעדע ביזנעס אונער האט יעדן איין טאג סעלף דאוט, און די פאני פארט וואס כ'האב, כ'דריי מיך אסאך מיט מענטשן וואס זענען סאך סאך רייכער ווי מיר, אסאך זיך באגעגנט מיר, האב איך נאך געלערנט ווי גרעסער די מענטש איז, אלץ מער סעלף דאוט גייט די מענטש דורך יעדן טאג. דער איז די ריזיגע ביזנעס אונער, דער איז דאס, יוזשעלי דארף ער נאך די קאמפלימענט נאך מער ווי די קליינע ביזנעס אונער. ער גייט דורך, יעדער מענטש גייט דורך אזוי סאך זאכן יעדן טאג וואס צוברעכט אים, אפס און דאונס. סאו וויאזוי האסטו דיך מחזק געווען? די וועג וויאזוי איך אנערסטענד דאס איז דאס, אבוויעסלי אמונה, א מענטש זענען מיר אידן, יענץ לערנט אן אמונה אפילו א גוי, דו קענסט זען אייביג אויב ביזטו קענסט זאגן פעיט, אידן זאגן פעיט, איטס ווערי אימפארטענט, אבער די וועג וויאזוי איך האב עס געטון איז, איך האב קיינמאל נישט געפאוקעסט אויף די גאנצע יאר, איך האב געפאוקעסט נאר אויף היינט. כ'בין אויפגעשטאנען יעצט צופרי מיט מיינע צוואַנציק טויזנט דאלער אין באנק, כ'האב ביז עלף אויף טשעיס, טשעיס שפארט זיך צו עלף ביינאכט די דעקאווערן פארט, ביז עלף ביינאכט דארף איך עס אויספיגערן, נישט אייביג א דעט, באט ניינטי סעווען פערסענט א דעט, ביז ס'איז געווארן גרינגער גרינגער גרינגער, ס'איז געווארן מער סעילס, אטאמאטיש זאכן האבן זיך אנגעפאנגן אויסצוגראדן, נאך א זאך וואס איך פיל וואס געשענט כמ ניינטי פייוו פערסענט געשענט עס, דיין נאמען און דיין קרעדיט איז עווריטינג אין ביזנעס. אויף יור קרעדיט איז זייער גוט, איטס נאט אבאוט די לאונס וואס דו האסט, איטס אבאוט יור קרעדיט, וויבאלד איך בין אריין גלייך אין דעבט און מיין קרעדיט בין איך אריינגעפארן און פון א פערפעקט קרעדיט בין איך אריינגעפארן טיף אין תהום אריין, ס'האט מיר גענומען צוויי יאר צוריק ארויסצוקריכן. יוזשעלי מענטשן הייבן אן צו ארבעטן אויף נאך קרעדיט ווען זיי זענען שוין אין די אדמה, דעמאלטס דעמאלטס צו שפעט. דאן זאגסטו שוין די בענק נישט. הייב אן ווען דו ביסט קאמפארטעבל, דעמאלטס איז די צייט צו בויעו אויף דיין ארבעטן. קרעדיט אז ווען דעמאלט דו דארפסט עס זאלסטו עס און אזוי איז נעמען. יעדע סטעידזש דו גייסט איבער די נעקסט סטעידזש. ווען ביסט קאמפארטעבל, אלעס פארט, יעצט זאלסטו האבן נאך א מיליאן דאלער קרעדיט ליין וואס איז ווערט ענק. איך פארשטיי אבער ווען דו גייסט אריין אין אזא ביזנעס וואס דו ביסט, דו ביסט מער אין ריטעיל, רייט? קארעקט. אין אזא פלאץ דארפסטו האבן אסאך קרעדיט כדי צו קענען דרייען, צו קענען קארעקט. קענען קויפן ביז יענער באצאלט, דאס קענען פשוט עס ארומדרייען. קארעקט.
סאו די ענטפער איז ווערי הארד באט אויב די געסט נישט אויף גייסטו אנקומען צו א וואן דעי איטס גאנא העפן. דו האסט געזען אין דיינע בחור'ישע יארן אדער אלס אינגערמאן האסטו געזען עפעס אנטשעפענארשיפ אין דיר אז דו האסט געפילט קאמפארטעבל אז דו גייסט גיין?
איך קען נישט ענטפערן יא, באט וואס איך קען דיר יא ענטפערן באט מיך איז א אויסנאר טאמער איך דארף עפעס אויספיגערן גיי איך עס אויספיגערן נאו מעטער וואט. נאו מעטער די טיים און די קאסט. האסט געהאט א שטארקע טראסט אין דיך. יעס. אקעי, ביוטיפול. וואס כ'האב געטראכט איז נאך א זאך וואס איבן פשוט פאר מיך, איך גלייב אויב עפעס איז נוגע פאר דיך איז עס יוזשעלי נוגע פאר אנדערע אויכעט, די פעסט טו יערס איז נישט קיין סוד, ס'מיינט נישט אז ביזנעס איז אראפגעגאנגען, באט קעש פלאו, קיינער האט נישט קיין קעש, וואס איז זאגט די שביתה? ס'דא קעש, נישטא קיין פלאו, קיינער האט נישט יעדער איז אויסגעטריקנט, ס'איז א מציאות. אפאר יאר צוריק איז געווען קאוויד ס'האט זיך געגאסן שפע, יעדער איינער אה ס'האט נאך א פיטשער ס'האט נאך א דאס נאך א דאס פארוואס נישט זאל זיין לעיקוואד, געדענקסט זיך די ווארט לעיקוואד שבת קודש? הערסט עס נישט אסאך לעיקוואד שבת קודש די היינט, מענטשן האבן נישט קיין געלט, פיפל העוו געלט, מענטשן האבן געלט וואס זיי דארפן, און ביי די די זאך וואס א געוויסע זון איז דא אביסל סערטענטענסקייט צו עס איז וועגן רעיטס צו עס איז אנדערע זאכן א קאמבינעישן אוו טינגס דאס איז די מציאות מענטשן דרייען זיך ארום כ'הער א גאנצע אדער דזשאוק אה יעצט איז א שווערע צייט איטס איטס נעווער די פערפעקט טיים אבער יעדע טיים קריעט אפערטוניטיס פאר עקזעמפל וואס איך האב געזען ביי מיך און כ'בין זיכער מ'קען יעדער קען עס נוצן אויף זיין וועג. די וועט איך האב געזען מענטשן קוקן נישט אויף פענסיגקייט. משא כ כ'וועל דיר געבן כ'וועל זיין אביסל מער אפן, איך האב געדארפט דאס בויען א צוויי מיליאן דאלערדיגע שאו רום א האלב יאר צוריק. כ'האב געמאכט פארשטייט זיך אויבן אפיסעס אז ס'זאל זיך קאווערן מיט סאמע אינקאם פון דעם אויך, אויסגעארבעט די פלענס, און א מנהל השם תעשה, כ'האב געסקרעפט כ'האב געסקרעפט די פלענס, כ'האב געצאלט געלט, מעיבי ער לערנט א לעסן אין לעבן. כ'האב געסקרעפט די פלענס. די עקאנעמי האט זיך געטוישט פון איינס און האלב צוויי יאר צוריק. מענטשן קוקן נישט פענסי שוירום דעיס דאס, ווער איז די ביליגסטע אויף די אינוואויס. די קאנסעפט האט זיך געטוישט אביסל. ס'האט זיך געמאכט אנדערש די שוירום לטובת דעם. יא, כ'בין אריינגעגאנגען אין א בילדינג וואס איך אוין דאון די בלאק אין א ביליגערע פלאץ, און בום, ס'פארט זייער פיין ווייטער אזוי אויך. כ'גיי ווען כ'האב געלט אביסל בחודש מרים, גיי איך אריינפאקן נאך געלט צו מאכן וואס ס'שענער, אבער נישט די צוויי מיליאן דאלער שוירום. דאס האט נישט אויף וואס דו זאגסט איז אז ס'איז דא א געוויסע ענטרי וואס מענטשן האבן געדארפט האבן כדי אריינצוגיין אין ביזנעס אמאל, וואס היינט איז דא א ביליגערע פרייז אריינצוגיין, דאס מיינסטו צו זאגן? ניין, נאט עקזעקטלי, איך האב געמיינט צו זאגן אז יעדע צייט קריעט דיפרענט אפערטוניטיס, איך וועל דיר געבן אן עקזעמפל, די לעצטע יאר צייט איז ארויסגעקומען איידיעס וואס פאר יעדע זאך א סאפלעמענט א ביליגערע קאפי וואס איז נישט ארויסגעקומען די לעצטע צען יאר, פארוואס? ווייל ס'איז געווארן א ניעד. דו רעדסט אין אפלייענסעס?
אין אלעם.
כ'האב דאך א סופער עקזעמפל, בעקיטשע, זיידענע בעקיטשע, רעגלער בעקיטשעס, אמאל געווען, די בעקיטשע פֿיר הונדערט דאלער, דא סאיז א גוטן טאג, יעדער אויף די טייערסטע פאסיבל, די לעצטע יאר צייט, לבוש, מעדעסין, טרויס געגעבן, קאפיס, וואס איז א פערטל די פרייז, וויי? ווייל ס'דא א ניד. ווען אונז האבן נישט קיין ברירה, ווי געט קריעטיוו. גייט צוריק צו די ערשטע שמועס פון גייט ווען ס'האט נישט קיין ברירה סאו וואס א טייט יאר יא ס'איז שווער אסאך מאל ווילאנג די אדזשאסט דיך ס'איז א ס'איז א נייע נייע ריעליטי ווייל ס'קריעט אפערטוניטיס. סאו כ'וויל דיך פרעגן, כ'מיין אז דארטן ווילסטו צוקומען סייווי, סאו לאמיר דיך פרעגן, ס'זיצט א צוויי און צוואַנציק יעריגע אינגערמאן און ער הערט אויס אונזער שמועס און ער טראכט איך קען, איך קען נישט, וואס קען איך, וואס קען איך נישט, וואס איז די פיס אוו אדווייס וואס דו פילסט ער דארף הערן? סאו קודם אזוי ווי צו האבן פריער גערעדט איטס צוויי זאכן אויב איך קען עס צוזאמען לעזן איז צוויי זאכן קודם כל איף יו נאט גאנא טריי יו נעווער גאנא נאו און איטס אקעי טו פעיל איטס אקעי טו פעיל יוזשעלי די מענטשן וואס האבן נישט קיין פראבלעם מיט פעלן די יוזשעלי קומען אן צו א ניינטי ניין פוינט ניינטי ניין איטס זשאסט גאנא העפן די נעקסטע זאך איז גייסט אריין אין ביזנעס מאסט מענטשן האבן נישט צוגעשפארט זייער ביזנעס פון א לעק אוו סעילס זיי האבן צוגעשפארט זייער ביזנעס פון א לעק אוו אווערסייט און פון אווער ספענדן אויף עקספענסעס. טאקע וויבאלד ס'איז שווער אונז צו געבן מער אין טערמס אוו קעש פלאו, מענטשן האבן מער געוואטשעט די געלט די לעצטע צוויי יאר, מענטשן וואס האבן שכל האבן גענומען אפערטוניטי דערין. איך פאר עקזעמפל, איך האב אראפגעזעצט צום די ארבעטער אפאר וואכן צוריק, און כ'זאג אים אקעי, סאו האמיר יעצט געהאט געווען א טאג וואס איז געווען רואיג, מ'האט ארויסגעגעבן די סטעיטמענטס אין די לעצטע דרײַ חדשים, לעצטע פיר חדשים, סאו האמיר געקאט אויפן פלאץ האמער עס געקאט אין א קאפל דעיס הונדרעט פופציג טויזענט דאלער א יאר. הונדרעט פופציג גייט אריין אין מיין נעט פראפיט אין מיין בענק אקאונט אין די ביזנעס וואטעווער סאיז. הונדרעט פופציג טויזענט.
ס'קען זיין א פול טיים אינקאם פון א מענטש. און דאס איז נישט דאס איז נישט עקספענסעס דאס איז עקספענסעס וואס איז סייווי געלאפן און וואס מ'דארף האבן ווייל כ'האב עס פשוט געקענט ארומדרייען און מצמצם זיין אדער ארומדרייען רינעגאושיעיטן אויף בעסערע טערמס. דאס לוימענבויער אננעסעסערי עקספענסעס האב איך שוין אפגעקאט פארדעם אויך א האלב יאר פריער. גענומען רעגולער עקספענסעס, רינעגאושיעט די טערמס, אדער זען אפשר דא די זעלבע זאך און בעסער דאס דאס, ווייל סתם אזוי א מענטש איז ביזי האט ער נישט קיין צייט. יעצט איז דא אביסל מער רואיגע צייט, נעם די אפערטוניטי. ווילסט קאטן? ס'דא אזויפיל צו קאטן. סאו ער וואס איי אופענינג פאר מיר, wow! און וויפיל צו טויזענט דאלער? טראמפ איך וויל דיך צוריקטראגן צו דעם צוויי און צוואַנציק יעריגן אינגערמאן ווייל דו רעדסט שוין, דו האסט א ביזנעס, ס'ראנט שוין, ס'שוין דא עקספענסעס, באט נאט עקזעקטלי אין די ביגינינג ספעשעלי מענטשן די די אווער ספענסט אויף עקספענסיוו מארקעטינג עקספענסיוו אדווערטייזינג וואטש וואט די טוסט. סאו די זאגסט אזוי, ס'איז דא א אינגערמאן וואס ער וויל אריינגיין אין ביזנעס און ער זעהט א צווייטן אין ביזנעס און ער זעהט wow קוק וואס עס טוט זיך דארט מארקעטינג וואס ספענדט ער וואס ספענדט אהן ווי גיי איך אנקומען צו די אלע זאכן ער דארף וויסן אז די מוזט נישט אנקומען מוזט נישט אנהייבן אזוי ווי אים יענער האט א דזשאב פון קאטן עקספענסעס איך דארף טרייען אריינצוגיין מיט וואס איך קען. נאך א זאך דאס איז פארט פון דער שמועס, גרעסער מיינט נישט אייביג מער געלט, מאוסט אימפארטענט זאך, אין היברו איז דא א ווארט מה שביד בטח, מענטשן wow ער האט דעליווערט ער האט געמאכט ער האט געטון, ער האט באקומען באצאלט דערפאר? דו ווילסט סתם געבן איבער די אינסטעגרעם פאוסט אז wow כ'האב יעצט אויסשטאפירט איך ווייס וואס לאמיר זאגן מיינעטן א ליין אפאר הונדערט יוניטס, דו האסט באקומען באצאלט דערפאר? אדער יענער טוט דיך א טובה זאל ער דיך אריינפאקן פאר פרי? פארב דיך נישט. מאסט מענטשן האבן צוגעמאכט און נישט געווען ווייל זיי האבן אויסגעלאפן פון סעילס. זיי טרייען נישט צו זיין פאר די שאו, טריי צו מאכן די געלט.
דו ביסט דא אהיים צו ברענגן די ענטפער דעם געלט. וואס גייט דיך אן, קיינער וועט נישט רעדן פון דיר, עס וועט נישט זאגן דיר wow, דו קומסט אהיים מיט דיין צווישן פערטל האלב מיליאן דאלער א יאר, לעבסט א חיים טובים. וואס האסטו דערפון? סטאפ לעבן פאר די ווייב. וואו. איך וויל דיך פרעגן א אנדערע זאך דודי. דו האסט אראפגעלייגט אביסל דיין איבערגייעכץ, ביסט אריבערגעגאנגען פון טו טאוזנט סעווענטין בערך האסטו ארויסגעגאנגען פון בוקקיפינג ביסט אריינגעגאנגען אליין אין ביזנעס האסט געסטראגלט פאר צוויי דריי יאר ביז דו האסט אנגעהויבן צו פילן אז איי טינק איי מעיד איט. און דו האסט אנגעהויבן צו גיין אויף א וועג ביז דו האסט אזוי ווי יא כ'בין געסעטלט איך ווייס וויאזוי איך גיי און כ'דארף פשוט זעהן צו וואקסן זעהן צו קאטן עקספענסעס וכו' וכו'. ביי וועלכע פוינט איז דאס געווען האט דאס געפילט א טינק אז איך בין געסעטלט מיט עס איך רוף איך רוף עס אן די ערשטע טויזענט פוינט דאס מיינט אדער די ערשטע מאל וואס דו האסט געמאכט גענוג געלט דו האסט געפילט אז איי העוו סאמטינג העיר אדער די ערשטע פוינט דו האסט געפילט אז איך זעה איך פיגער אויס וויאזוי די ביזנעס גייט אז דו ביסט געסעטלט אין עס ביי וועלכע פוינט איז דאס געשעהן ביי דיר? ס'דא זייער אסאך פוינטס, וואט איים טרייענג טו סעי איז, קענסט פיהלן דעט פוינט טו א געוויסע פוינט, און נאכדעם פיהלסטו אפאר חדשים שפעטער אוי כ'האב נישט קיין כח, איים גיווינג אפ. די פוינט קען זיך איבער'חזר'ן אפאר טויזענט מאל אין דיין קעריער. אז דו ווילסט הערן נאך אינטערסאנטער, איך בין ארויסגעגאנגען שפאצירן פארוואך מיט א חבר, יענער אונט עטס הערן דאס, סאו עט פראבעלי סמייל ווען ער הערט עס, זעמיר געגאנגען שפאצירן אזוי מיטן טאג, זעמיר ביידע מיט א חבר ביידע האבן געדארפט א ברעיק, זאך קומסט אריבער. די טרעיל לאמיר שפאצירן אפאר מינוט און יענער הי איז ריעל ביג גאי איי מין האט סעים ביזנעס ביזנעס אין די קאנסטראקשען ליין האט אנדערע זאכן האט ריעל עסטעיט פארטפאליאו הי איז דואינג ריעלי וועל מענטשן קוקן אים אן wow א ווערי ווערי פאוערפול גאי ענד הי טעלס מי דעט ער זאגט מיך די ווערטער איך געב אויף אן ביזנעס איך האב נישט קיין כח לאמיך אפ וואס איז געווען זאג איך אים איך הער וואס דו זאגסט ס'מיינט נישט געסט אדער ביזסט. היינט האסט א שווערע טאג. אלל יו ניד איז, מאך צו יעצט דיין פאון פאר אפאר שעה, גיי אין טישוך בלאז זיך אויס. אסאך מאל די בלאזן דארף זיין פאר צוויי דריי טעג אין מיאמי. בלאז דיך אויס, קום צוריק מיט פרישע כוחות, מען הייבט אויף פון פריש. אז שוין איין זאך, וואנס די גייסט אריין, דער'ס נאו וועי בעק. שכח א מענטש קען נישט זאגן אזוי ווי אה כ'שפאר צו, דא בין איך. אז דו וואקסט נישט, פאלסטו. פונקט ברוחנית, אזוי איז בגשמיות אויכעט. האסט היינט א שווערע טאג, איטס אקעי, שפארט זיך נאך אן. איינמאל דו האסט א קינד איז עס דיין קינד, דעירס נאו גאוינג בעק. דעירס נאו גאוינג בעק. דעירס נאו גאוינג בעק.
ברוך אתה אדוני אלהים מלך העולם שהכל נברא. אמן. האסט א ביזנעס, ס'איז דיין בעיבי, ס'איז דיין דעיס, האסט מענטשן וואס דיפענדן אויף עס, האסט ארבעטערס, האסט אלעס וואטעווער, באט איך רעד יעצט פאר די אינגערמאן וואס וויל אריינגיין אין ביזנעס, וואס איך מיין ער דארף הערן, בעסטע וואס איך הער וואס דו רעדסט איז, אז די סטראגל וואס ער גייט האבן, אויב גייט ער בלייבן אזויווי אין זיין קאמפארט זאון גייט ער שפעטער האבן די סטראגל. עקזעקטלי.
עווריטינג איז הארד, דו טשוז דיין הארדשיפ. נישט ארבעטן איז שווער. האסט נישט קיין געלט. ארבעטן איז שווער. טשוז דיין הארדשיפ.
די די מאמענט וואס דו האסט גערילייזט דאס, אזוי פארשטיי איך פון דיין ענפער, יא, די מאמענט וואס דו האסט גערילייזט אז איך בין דא און און און און שארט טערם סטראגלס גיי איך האבן. שאלה צו דו גייסט אויפגעבן וועגן דעם. ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי מאכן שארט לאנג טערם דעסיזשענס בעיסד אויף א שארט טערם סטראגל. די אינגערמאן וואס דו האסט געטראפן און ער האט געזאגט איך געב אויף היינט, ער האט געוויסט אז ס'איז סתם א סענג, יא? ער האט געוויסט ער גייט נישט אויפגעבן. איך ווייס אז ס'איז א סענג, באט אין טו א געוויסע זין הי מענט איט, כ'האב נישט קיין כח, ס'איז אזויפיל געווען סטרעס די לעצטע פאר וואכן, ענד איטס גאוינג טו העפן. אזויפיל זאכן מיט א מענטש, סיי לעבנס אומשטענדן, לייק זאכן וואס פאסירט אין פערסאנעל לייף, אלעס צוזאמען קרעשט עט וואנס, איטס אקעי, טשעק ארויס אפאר מינוט. דיין וויכטיגסטע עסעט איז דיין מח. סאו פראטעקט דיין מח, אז דו פילסט דיין מח שטעלט זיך יעצט אפ, קענסט נישט מער, נישטא קיין באנק, נישטא גארנישט, עמערדזשענסי יונט אויף האנט, שפאר אלעס צו, נעם אפאר שעה, וואטעווער דיין דיין זיך אויסשוכענען איז, טעיק קעיר אוו יורסעלף, דען גאו בעק, איטס אקעי. ביוטיפול. און ס'גייט געשען. ס'איז געשען קאנסטענטלי. פאר אונז גייען מיר ווייטער וויל איך דא זאגן א שנעלע זאך וואס איך האב צוזאמגעשטעלט ספעשל פאר דיר, יעדע מאל וואס איך מיעט א אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר טריי איך צו פאוקעסן אויף די טורנינג פוינט, ווי האט דער מענטש אנגעהויבן צו זעהן אין זיין ביזנעס אז יעס, איי מעיד איט, ברוך השם פון דא און ווייטער איך ווייס אז איך גיי מצליח זיין מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין די לאנג טערם, איך רוף דאס אן די ערשטע טויזענט, נאך יעדע עפיסאד נעם איך דאס ארויס און איך שרייב עס אפ און איך שיק עס ארויס פאר מענטשן וואס זענען סובסקרייבט צו מיין ליסט, אויב דו פילסט דו נעמסט ארויס עני וועליו פון דעי אינטערוויו, מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך צו באקומען די ערשטע טויזנט, גיי צו חיים עקסטין דאט קאם און סובסקרייב דיך צו הערן פון דעי אנטרעפענאר וואס איז געווען זיין ערשטע טויזנט מאמענט, לאמיר צוריק גיין צו דעי עפיסאד. לאמיר דיך פרעגן, יעצט אין דיין פוינט אין ביזנעס יעצט ביסטו פילסטו אז דו ביסט שוין געסעטלט אדער דו ווילסט ווייטער גיין צו די נעקסטע לעוועל? אוי אוי ווייסט אוי ביי מיר נישט דא זאך יעדן טאג וואס איז די נעקסטע לעוועל?
אויב האב איך נישט עקאמפלישט עפעס יענע טאג פיל איך ווי א לוזער. כ'וויל אויפגעבן.
כ'וויל אויפגעבן, ממש אזוי. יעדן איינציגסטן טאג. וואס איז דיין נעקסטע, די נעקסטע סטעפ?
ס'ווענדט זיך וועלכע און וואס. למשל פאר צוויי דריי יאר צוריק האב איך אנגעפאנגען צו טון ריעל עסטעיט, ממש היפש אין די בעגינונג. און אזויווי יעדע זאך האב איך געוואוסט אין די בעגינונג אז כ'גיי מאכן אסאך מיסטעיקס, און איי דיד. נאר די מין חפץ דורך נייעס עדיט ענד איי וואס ווערי קאמפארטעבל וויט איט ווייל איך געוואוסט ס'איז די אנלי וועי איים גאוינג טו לערן. די לערנסט זיך אויף די מיסטעיקס? יעס. כ'בין זייער קאמפארטעבל מיט און איך לערן מיך, איך עדזשאסט. סאו די טרייסט צו גיין אויף מער פעסיוו אינקאם צו קענען אזוי ווי ארויסגיין איין טאג אדער וואס? קארעקט. ספיקינג אוו פעסיוו אינקאם, כ'האב א אינטערעסאנטע סטארי צו שעירן, און כ'בין זיכער סגייט הונדרעט פראצענט זיכער ס'דא יונגע לייט אדער הואעווער איז ליסטינג טו דיס וואס גייט עפעס ארויסקומען דערפון. קאפל מאנטס אגאו בין איך האב איך געטראכט העי כ'הייב אן אביסל אריינצוגיין ריעל עסטעיט אפשר פארקויף איך כ'האב דעמאלטס געהאט אקעי כ'האב געהאט אן אפער צו פארקויפן מיין מיין ביזנעס ס'האט געסאונדט גאנץ א שיינע אפער ווייל ס'איז דא א וועג וויאזוי מ'רעכנט א ביזנעס צו ריטעיל צו פיר יאר צו פינף יאר בעיסד אויף סעילס וואטעווער איט סאונדעד ווערי נייס. האב איך געמאכט א חשבון, העי, די העק וויט איט, דיעלן אין ריטעיל איז נאט א איזי טינג, דיעלסט מיט קליינע זאכן, און דיעלסט א גאנצע טאג מיט פרישע מענטשן, ס'קומט צו א פוינט ווי כ'קען מיך אריינגיין, כ'טו יעצט דאס, און לאמיך אנפאנגען דעוועלאפינג, גענוי די ריעל עסטעיט ליין, ס'סאונדס עקסייטינג, יא, יעדער ווערט עקסייטעד און דאס דאס, אבער איך האב נישט ליב צו טון, עטליעסט אזויפיל ווייס איך היינט, כ'האב נישט ליב צו טון קיין ווילדע זאכן היינט, כ'טו מיט באשעפער גיידן איך.

אברהם, אברהם, איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, איי דיד דעט מיסטעיק, איף איי קען סעיוו עניוואן פון דונג דעט מיסטעיק, איטס ווארט פאר מי טו העוו דיס קאנווערסעישן. אריינגעשיקט פון הימל, סטרעיט סטרעיט אין פנים, און ער זאגט נאך די ווערטער, איי העד א סוקסעספול ריטעיל קאמפאני, ענד.

קאפ האנטשי פאפ איז אביסל אביסל מער סעטעלט, איך ווילסט נאר ארויסנעמען דאס, איטס אקעי. ספעשל אנפאנג נאך די חתונה האסט נישט קיין סאך, דו שלעפסט ארויס יעדע וואך געלט, איטס א פיין. אבער ספעשל אין די ביגינינג, ווארף נישט אוועק דיין ריטעיל. דיין ריטעיל קאווערט דיין קאר, ס'קאווערט דיין שכר לימוד, ס'קאווערט דיין רענט און דיין מארגעדזש, און דיין פוד, ס'קאווערט דיין דיין בעיסיק דעילי בילס. דיין ריעל עסטעיט איז א לאנג טערם אינוועסטמענט. ווי ס'העט מאכט זיך יעדן טאג פראבלעמס, די בוילער האט זיך צובראכן, א טענענט בעד באקס, יעדן טאג עפעס אנדערש. ס'א לאנג טערם אינוועסטמענט, ס'א בעד אינוועסטמענט און ס'א גוט אינוועסטמענט, די גמרא אליינס זאגט, די גמרא איז די בעסטע וועג ווייזער פון אונז אלע, די גמרא זאגט א מענטש זאל זיך צוטיילן זיין פארמעגן אין דריי חלקים. שליש בקרקע, דאס איז ריעל עסטעיט, שליש במעות, אין עקשול קעש אן הענד, וואס מאכט זיך גוטע אפערטוניטי, וואס מאכט זיך רעיני דעי, און שליש ביי מיטהאלטען, וואס איז מיטהאלטען אין ריטעיל, רופטס אן ריטעיל, בעיסיק פאר דעילי דעילי דעילי טינג צו האנדלען, ער זאגט דאס איז דיין דעילי ברעט, און דאס איז לאנג טערם, די עווערעדזש הייזעס אין די וועלט, אסאך מאל ביסטו בעסער אין דאס, אז יעדע צען יאר דאפלט זיך ריעל עסטעיט, אקעי, צען פארצענט א יאר, איטס נאט בעד, יו העוו טו דיווערסיפיי. און אז אייביג מאכט זיך עפעס אפערטוניטיס עס זאל אויף געוואקסן גאר אסאך ספעשעלי אין געוויסע געגענטער און דאס דאס פיין זיי דארפסט דיווערסיפייען אבער ס'איז סלאק יו דיווערסיפיי זעלבע זאך מיט עס פי פייוו הונדרעט דיווערסיפיי נישט שטעלן אלעס אין איין בעסקעט אבער גיי נישט אויף די ריטעיל כ'האב געב אה באשעפער שכוח. ער האט מיר אפשר אריינגעשיקט דאס און די פאני פארט איז דעמאלטס איז יענע טאג ווען כ'האב איט דאן טו מי אנאדער טינג אנגעפאנגען ארום צו קוקן, כ'האב געזען א קוואוט, און כ'האב געזען עס איז היפש אמת אויכעט, אז די עווערעדזש מיליאנער האט זיבן סאורסעס אויף אינקאם. די וועג פון ווערן א מיליאנער איז יוזשעלי דורך אונערשיפ. איטס אקעי, מאכסט נאר אפאר הונדערט טויזענט פון די ביזנעס, אקעי. קענסט דיווערסיפייען, קענסט אינוועסטן אין ריעל עסטעיט, קענסט אינוועסטן אין די עס ענד פי. האסט אויסגעפיגערט דיין מאדעל, נאך אפאר יאר האסטו אויסגעפיגערט דיין מאדעל, קאפי פעיסט דעם מאדעל ערגעץ אנדערש אויכעט, אדער אין א צווייטע ביזנעס. אפאר הונדערט טויזענט דא אפאר הונדערט טויזענט דא איטס אקיומעלעטינג יו געט דער. ביוטיפול.
אברהם דוד איך וויל דיר עפעס זאגן, עס קען זיין דו ביסט נישט קאמפארטעבל איך זאל גיין אהין. שור.
אבער אויב דו קענסט באשטיין צו גיין מיט מיך אביסל אויף די טריפ וואלט איך אפרישיעט. שור פרעג מיך פארדעם, כ'וועל דיר זאגן צו איך בין קאמפארטעבל.
איך הער פון דיך זייער זייער דזשענערל זאכן וואס איז ביסט אריינגעגאנגען טו טאוזענד סעווענטין אין ביזנעס האסט געסטראגלט צוויי דריי יאר און די ביסט יעצט ביזי מיט נישט ריעל עסטעיט יא ריעל עסטעיט פיין אלעס איז ביוטעפול שיין איך וויל פענעטרעיטן אין די צוויי דריי יאר. שור טינג.
ברענג מיר צוריק אביסל וויאזוי איז דורכגעגאנגען די צוויי דריי יאר וואס זענען געווען די שוועריקייטן איך זאג דיר די סיבה פארוואס איך פרעג עס איז ווייל ס'איז דא א מענטש וואס הערט אויס די אינטערוויו ער האלט יעצט ביי די צוויי דריי יאר און ער האלט ביים אויפגעבן, און ווען מען גייט נישט אריין דארט גייט ער זאגן, דודי האט נישט אויפגעגעבן ווייל ביי אים איז נישט געווען דאס וואס איך האב, אבער איך האב סאך סאך שווערערע זאכן, דעמאלטס וואלט דודי אויך אויפגעגעבן, און איך וויל ער זאל צוריק קומען אהין און ער זאל זען ניין דודי האט נישט אויפגעגעבן, קוק ווי ער דערציילט יעצט, הלוואי וואלט איך שוין געהאלטן ביי די פאון קאל וואס איינער זאגט מיר בלייב אין מיין ריטעיל ביזנעס און נישט דעוועלאפן וואטעווער ס'איז, אבער איך בין נייגעריג וואס דודי וואלט ווען געטון ווען איך גיי עס דורך, סאו. ס'קען זיין ס'דא א איד וואס ער גייט דורך עקזעקטלי וואס דו ביסט דעמאלטס דורך, און ער וויל עס הערן. שור טראג מיך אריין. סאו איך האלט יעצט ביסט ארויסגעגאנגען פון בוקקיפינג, האסט גענומען אפאר טעג, רילעקסט, זיצט מיט דיין ווייב, דיין ווייב אקעי, דודי זאגט אז היז גאנא פיגער איט אוט, וואטעווער, און ער ווייסט וואס ער טוט, איי עם קאמפארטעבל, פיין, גיי דורך א וואך שפעטער. וואס איז די סטארי? אה, איך האב אסאך. די צייט גייט זיך ענדיגן און מיין סטאריס גייט זיך נישט ענדיגן. איך וועל דיך האלטן אין טשעק, דאנט ווארי. יא.
כ'וועל פארציילן דזשאסט אפאר קערעקטעריסטיק סטאריס וואס עס וועט אונז געבן אין א נאטשעל די ערשטע פאר יאר. איז שוין געווען די צווייטע יאר. אה, ס'איז געווען צייטן נישט געווען קיין דאלער. איין זאך קען איך זאגן, איין זאך וואס כ'האב אריינגענומען אין קאפ זייער אימפארטענט. אז עשירות און עניות אלעס אין קאפ. קען זיין ריזיגע איך האב נישט קיין דאלער אין באנק איטס אלל האו יו רעפרעזענט יור סעלף. און דו ביסט געבליבן עושר אין קאפ? עושר אין קאפ אייביג, איך האב קיינמאל נישט געהאלטן אז איך האב נישט קיין געלט, איך האב געהאלטן יעצט האב איך נישט מען טייט אין די אמת אריין ווי גרעסער די גרעסטע עשירים ניו זשערזי האבן זירא האבן זירא לעדזשער אין באנק ווייל ס'איז אייביג ווייל ס'איז אייביג ווייל ס'איז אייביג א דיפרענט אינוועסטמענט. אדער ווייסטו גאט מיינט דאס? אין מיין קאפ האב איך קיינמאל נישט געהאלטן באמת איך בין ארעם, דאס איז די וועג ווי זיך האב פרעזענטעד, איך האב עס באמת נישט געהאלטן, והא ראיה, יעדן טאג ווען מיר צוקומען צום מעדרעש איך וויל ספאנסערן די קאפי דאס דאס, איך טראכט איך זאג איך האב נישט קיין פעני אין באנק, היינט זאג איך עס ענדערש איך האב נישט קיין פעני אין באנק, אוי יעצט יענער טראכט, עס גייט מיך שוין שארן וואס יענער טראכט,

איך רוף מיך אן אז רבי שעפער ליסען דו האסט געמאכט א נס אין תחנונים בן דור יוסף אז עסק האט געארבעט א שעה צו אויל, רבי שעפער איך האב נישט קיין געז, מיין חלב זאל ארבעטן פאר שעת געז, איך בין שוין געווען צו פרי אין מיינעס, מיט די אויל געז שוין געווען, איך בין נאך ארום געפארן אינמיטן טאג, און איך דארף נאך אהיים פארן א האלבע שעה, רבי שעפער איך האב נישט קיין דאלער, איך בלייב סטאק אינמיטן, איך קאל חברה, איך גיי עפעס אויספרעגן, וואס זאל איך טון, איך האב נישט קיין דאלער. אייוועלט איך האב נישט געבעטן א חבר אריינשיקן יענע טאג, איי דאנט קנאו, איינע פון די זאכן וואס איך האב געדארפט דורכברעכן פערסענלי, איז דאס איז די זאך וואס געשענט און ביז עס איז, כ'גיי דיוויעיטן באט כ'גיי צוריק קומען, כ'מיין די שטערקסטע זאך וואס כ'קען זאגן, ביי נעיטשער בין איך געווען א מורא'דיגע פראוד מענטש, נישט קיין מעלה, נאר פראוד, כ'מיין דאס, מינינג טו סעי, האט ער נישט געפאסט צו בעטן געלט פון א צווייטן? נישט געפאסט צו בעטן געלט פון די זאלסט, קענסט זאגן ס'איז א מעלה, אויף א העלטי וועג איז עס א מעלה און אויף נישט א העלטי וועג איז עס א חסרון, למשל היינט צוטאגס קען איך האבן כמעט יעדן טאג מיט א חבר, היינט איז ער שארט, מארגן בין איך שורט איך דארף פונקט קאווערן, מען שיקט זיך אהין און צוריק, איטס אקעי, ס'איז יעצט ארויסגעגאנגען א האלבע מיליאן דאלער די גאוה, איך בין יעצט אביסל שורט אין טאג צוויי, שיק מיך איך שיק דיר צוריק צוויי טאג שפעטער, אבער ס'איז געווען מיין חברות מיר געווען קאמפארטעבל, ווי העלפ איטש אדער אוט, איט טעיקס טיים טו בילד אפ דעט רילעישאנשיפ, באט. ברודער, קענסט קאלן מיין ברודער און בעטן דאס דאס, איך בין געווען צו פראוד, איך האב נישט געבעטן, נישט קיין מעלה. אבער איך טריי ארויסצוברענגען וואס געשעהט מיט א מענטש איז אז אפילו לאמיר זאגן די גייסט אין די ענד נישט זיין סוקסעספול אין די ביזנעס ס'איז דא איין זאך וואס די ביזנעס גייט טוהן צו דיך דיין די דיין פערסאנעל ביאינג גייט זיך טשעינדזשן די גייסט ווערן א בעטער פערסאן א סטראנגער פערסאן און גייסט דיך אויסנוצן די נערוס איינער האט מיך געזאגט ער האט געזאגט איך האב נישט געקענט רעדן מיט מענטשן די טעראפי שיך געדארפט האבן וואלט זיך געקענט ענדיגן א מיליאן דאלער. און די די געלט זאל זיך ענדיגן און מיין טערעפי זאל זיך שענדיגן. כ'בין אריין אין א ביזנעס אנגעפאנגען צו דילן מיט מענשטן, דריי חדשים שפעטער האב איך געטון וואס טערעפי נישט געקענט טוט מיך צען יאר, ווען די אינטערעקטס מיט מענטשן, איט בילדס אפ יור קאנפידענס, די מוזט דילסט מיט אלע מיני מענטשן, שווערע מענטשן, גרינגע מענטשן, די מוזט אויספיגערן ווי אזוי צו דילן מיט מענטשן, סאו וואס געשענט צו דיין פערסאנעל ביאינג איז, אפילו בעצם די פעלסט אויף די ביזנעס, דיין פערסאנעל ביאינג גייט זיין גייט זיין א פרישע עסעט וואס די גייסט קענען נוצן אין די פיוטשער ביזנעס. און דאס קען קיין שום טערעפי אין די וועלט נישט מאכן פאר דיר. און דאס איז נישטא קיין שום זאך וואס קען דאס אוועקנעמען פון דיר. האסט פארלוירן אפאר דאלער, געלט קומט געלט גייט. יומען קעפיטעל. יומען קעפיטעל, יומען קעפיטעל איז א זאך וואס אפילו דו פעלסט איז נישטא אזא זאך צו פעלן. סאו ריגארדלעס יו אר א ווינער, איף יו טעיק דעט פירסט סטעפ ביסטו ריגארדלעס א ווינער. אקעי סאו יעצט צוריק צו די געז, ביסט נאך אלץ סטאק דארט?
שוין למעשה בין איך אהיים געקומען און די אייבשטער האט מיר געהאלפן כ'האב עס געמאכט. אן קיין געז? אן קיין געז, איך ווייס איך ארבעט יעמליך איך פארק אריין, כ'וואלט כ'נישט געוואלט בלייבן סטאק אזוי ווי איך פארק אריין איך פארק אריין שיף זאל איך נישט בלייבן סטאק אינמיטן די גאס און טאל אונטער דאס, כ'האב עס געמאכט, כ'קום ארויף אויבן און שוין אבער איין זאך אזויפיל שכל האב איך געהאט קיינמאל נישט ארויסגעוויזן, יא יעצט האמיר נישט קיין געלט, געוויינט אינדערהיים, די ווייב בלייבט דאך אונז אינדערהיים, דאס דאס, יעצט האב איך נישט, מארגן איז בעסער, דאס דאס, שא ווילסט עפעס, שא נאו פראבלעם, מארגנס קומט אריין מיט שמחה'ן, וואס מוזט דארפסט אריינברענגען טרויעריקייט אינדערהיים, בלייב אן עושר, בלייב קאנפידענט, אזויפיל שכל האב איך געהאט, און איך קום אינדערהיים, ווייב זאגט מיר אז ס'איז ענדיגט סאפער, ווייב זאגט מיר אויפן וועג אהיים פון מעריב, אה גיי באקויף סטיוול און נאך אפאר זאכן, איך דארף א שעה דישעס, איך האב נישט קיין געלט צו קויפן סטיוול. מיין קארט נישט אין מיין קארט אין גראסערי איז שוין די מעקס, מיין איין קארט ארבעט נישט, בארג איך נישט, כ'גיי נישט בארגן, כ'גיי נישט זאגן, כ'האב געבעטן צו די רעדזשיסטער, פראבלעמס האב איך געהאט, איגו האב איך געהאט אנפארטשענעטלי, און כ'זאג איך מיין ווייב, ליסטן כ'בין היפש מיד היינט, לאז עס פאר מיך, מארגן צופרי איך ברענג אהיים די סטיעל וואל, אייעם גאנא דא איט.

פון די דעיס, שוין א דראון וואס כ'האב געקענט קאנטראלן, היינט גייען נישט ארויס, ס'האט געהיט האט עס געהיט, ס'איז דאך מיין ACH קאנטראל, איך זאל שוין מאכן די פעימענט ווען איך קען, נישט מאך איך מיינוס יעצט, כ'האב נישט געקענסלט, איך בין געווען מיינוס יענע טאג, ס'איז ערב שבת, איך בין מיינוס, כ'האב נישט די זכי' קאווערן דעיס, אבער קודם איך קען אפילו נישט ארויסטשעקן פון גראסערי, כ'טאר עס בעיקר פאר איין זאך. פארליר דיך נישט, איטס אקעי, וואן סטעפ עט א טיים, וויל פיגור איט אוט, און טאמער נישט, האסטו געהאט איין בושה, מארגן ס'איז ווייטער אויס וועגן, און איך שטיי דא ביי די רעדזשיסטער, און כ'קום שוין אן קלאוס רעדזשיסטער, איך זעה, העי, מיין באנק איז ליידיג, כ'קוק טשעיס, פערסאנעל, ביזנעס, איך קוק די אנדערע אקאונטס, איך קוק מיין קרעדיט קארד, אמעריקען עקספרעס, אלעס איז ליידיג, און. איך רוף אריין איינעם וואס מ'קען, זאג איך דו קענסט מיר אריבער שיקן, יענער פלעגט מיך געבן א שילק אפאר מיליאן דאלער, כ'האב אויפגעהעצט עס צו קאלעקטן, עפעס איז מיר געווען אריינגעקומען א געדאנק אזוי ווי, קום קום אריין, זאג איך דו קענסט מיר אריבער שיקן די געלט, זאגט ער מיר יא איך שיק דיר אריבער די פאר מיליאן דאלער שאר, זאג איך אים גראדע קען איך עס יעצט נוצן, דייקא דו מיינסט עס ענדערט מיר נ. Sure, but for now קען אויך מיינען נאו, און עס קען מיינען א א שור אים. איך קום אן יעצט רעדזשיסטער, ערליך, די בלוט גייט מיר אויף, איך וויל נישט פארשעמען מיין ווייב, די ווייב דארף מיר צוריק פאקן די זאכן, ס'איז מיר מורא'דיג שווער געווען, און אוי באשעפער, טו מיר עפעס, העלף מיך, און איך שטיי שוין ביי די רעדזשיסטער. טראכט איך, וואס קודם לאמיך פארדינען נאך צוויי מינוט, נישט קיין חילוק וואס, צוויי מינוט זענען צוויי מינוט, און איך דריי מיך אויס צו די גויטע וואס איז געשטאנען אויפן בעק, און איך זאג אזוי ווי העפליך, יו קען גאו יו קען גאו ביפאר מי, און זיי, קענסט גיין. אה, סאו נייס, דה דה דה, טשעטס דזשענטלמען, די גיין אויף א ווי, די מאך עס די לענגסטע פאסיבל וואס די קענסט. און איך קאל אריין נאך, איך קום א טעקסט, די שיקסט מיר? יא יא, איך שיק יעצט.

איי האוו איי האוו איי האוו אווער א האנדרעט קעי אין דיס קארד קען בי און בין לבין האף איך אים סענדינג און כ'וויש אפ מיין קארד און כ'גיי און כ'שרייב מיך סענדינג נאו און יענע רגע בעת די אימעיל פאפט ארויף פון אויבן קען זיין זאל יעצט אריינקומען און כ'גיב עס א וויש אפ כ'קלאפ אפ די קארד אזוי ווי קערי עפעס איז ראנג אין די קארד טריי אגעין ער סווייפט עס דורך יא, יו רייט, אפראווד, יו רייט, אריין קומען יענע רגע די געלט. וואו.
סאו אזעלכע סטאריס האב איך געהאט יעדן טאג. וואו וואו. איטס אקעי. ניין די זאגסט אביסל וואס מען קען זיך אויסלערנען, איך לערן נעם ארויס צוויי לימודים פון דעם, קודם מיינסט יעדער איינער האט זיך זיינע סטאריס, יא ס'איז ספר תולדות אדם, ס'איז נישט אזויווי דו האסט דיין סטארי א צווייטער האט זיין סטארי, באט די פוינט איז צוויי זאכן וואס איך זעה, נאמבער וואן איז וואן סטעפ עט א טיים. ביי איינעם מיינט עס וואן דעי עט א טיים, וואן מינוט עט א טיים, וואן וואטעווער, און די צווייטע זאך איז אז דו דארפסט נישט ווייזן פאר די גאנצע וועלט אז ביסט א לוזער. עקזעקטלי. און ביסט נישט קיין לוזער, ביסט באמת נישט קיין לוזער. יעצט כאפ איך נישט. וואס ביסטו א לוזער? דו האסט איינער וואס דארף דיר אריינשיקן ערליך פארדינטע געלט, ס'קומט זיך פאר דיר די געלט, וואס איז? ס'איז, האסט געווארט סך הכל, גארנישט געשען. עקזעקטלי.
וואו. כ'וועל דיך פרעגן עפעס דודי, קוקסט יעצט צוריק, אויב דו דארפסט געבן איין נאמען פאר וועם דו האסט די גרעסטע הכרת הטוב אז ער האט דיך געהאלפן, אז דו זאלסט קענען אנקומען צו די פוינט ווי דו ביסט אנגעקומען, ווער איז עס? אויב דו ווילסט שעירן, אויב דו פילסט אז יענער קען הערן א גוטע טענק יו פון דיר און ער וואלט הנאה געהאט.
הום. איי דאנט נאו וואו טו סטארט.
איך זאג עס פאר דעם, איך פרעג עס פאר דעם ווייל ס'איז דא א מענטש אויכעט, דו זעסט מענטשן ארום דיר, דו כאפסט נישט אז ס'קען זיין איין טאג גייט ער זיין דער וואס ער גייט דיר, וואס דו גייסט צוריק קוקן, wow, דאס איז געווען איין ווארט וואס ער האט דיר היינט געזאגט, און וועגן דעם האסטו דיך געטראגן ווייטער.

כאטש דאס איז די ערשטע סטארי וואס כ'האב געזאגט פון אריינגעקומען אין די ערשטע פאזישן. די ארבעטער וואס האט געוויזן וויאזוי מען צינדט אן. די ארבעטער וואס האט געוויזן אנצינדן די קאמפיוטער. כ'האב נישט געקענט דערס איז נאו וועי אוואו די מענעדזש. ער הייסט יגאל אלי' קוראים לי. ארבעט ארבעט אין די ביזנעס ווי כ'האב געארבעט פאר יארן ארבעט איך אלץ דארט. א נייס אינגערמאן קומט אריין שור שור. וואס ווילסטו? קומט זיך אים א קורצע טאפ. און כ'כאפ מיין טאטע מאמע. דארפסט פארשטיין איין זאך, ס'נישט דא נאך א זאך וואס א טאטע מאמע קענען טון, ס'איז מער ווי געלט, וועסט זיי אייביג פראדזשעקטן קאנפידענס אין דיך, זיי האבן די פול קאנפידענס אין דיך, טאטע מאמע האבן מיך אייביג געוויזן, דעי העוו נאו דאוט אין מי, וואטעווער איי דא, פול קאנפידענס, ס'נישט דא נאך א עסעט וואס א קינד גייט ארויס די וועלט, ער קען האבן נאטינג און ער האט אלעס. וויסן, קום נישט ארום, איך ווייס דאס, איך קען, איי קען. נישט דא קיין גרעסערע מענטש. ס'נישט דא קיין גרעסערע קאנפידענס ווי דו קענסט געבן אלס א טאטע, אריין פראדזשעקטן דיין קינד אז איך גלייב אין דיך. ס'דא אסאך מאל טאטעס וואס טראכטן איך קען נישט העלפן מיינע קינדער, כ'האב נישט קיין געלט צו העלפן. די קאנפידענס וואס דו געבסט אים איז סאך מער ווי עני געלט וואס דו קענסט אים געבן. כ'עדער געבן א סטופיד עקזעמפל, דאס איז שוין יעצט געווען א יאר צוריק, איך בין געווען מער סעטעלד, כ'האב נישט געקענט קלאוזן אויף עפעס, כ'בין געווען טייט אין קעש, ס'איז מיר שווער ארויסצונעמען די פול קעש אין מיין צו קלאוזן עפעס. געווען ענווייראמענטעל אישו כ'האב נישט געקענט קלאוזן. כ'האב שוין פארציילט פאר אפאר מאל, כ'האב צוזאמען מיט זיך שוין פארציילט, אבער מיין טאטע איז אוועק יעצט פאר זעקס וואכן צוריק, האב איך פארלוירן מיין חשוב'ע טאטע. פאר זעקס וואכן צוריק, יא זעקס וואכן צוריק, א וואך פאר פסח. און די טעיסט און די ווייסט די האסט סאמוואן לוקינג אוט פאר יור סוקסעס איטס גארנישט קען נישט שיקען קלאוס דעם, מיין טאטע האט קיינעם נישט געהאט קיין געלט ער איז א מלמד אלע געווען אלע יארן ברוך השם זעמער ארויסגעקומען זעמער געווען פרייליך אין היים באט די קאנפידענס צו פראדזשעקטן א קינד און די שמחה ווען ער געט א קינד איז דאס האסט געוויסט איך איי מאסט מעיק איט מיין טאטע וויל ארויסקוקן פון מיין סוקסעס סאו דזשאסט. קענסט אים נישט דיסעפוינטן.
סאו דזשאסט צו קערעקטערייזן איין סטארי וואס יעצט איז אוועק קען איך דערציילן אז ס'איז געווען איז א מלמד קיינער קיין געלט נישט געהאט כ'מיין וואס וואס איז א מלמד וואס מאכט א מלמד חתונה די קינדער עלף קינדער קען איינער הערע קומען אין די פראדזשעקטס און מיין טאטע יעדן טאג כ'האב יעדן טאג גערעדט מיט מיין טאטע ס'איז ווערי אימפארטענט זאך איין טאג איז דא אן עקספערעישן דעיט קאל יעדן טאג דיין טאטע דיין מאמע גיי אריין איינמאל א וואך צום טאטע מאמע דו וואוינסט ווייט, איך האב יעדן טאג גערעדט מיט אים, אויב איך האב נישט יעצט אים ביז נאכמיטאג האט ער מיך שוין געקאלט, ער איז געווארן צוגעוואוינט איך קאל אים, און איך שמועס מיט אים זאגט ער מיר וואס איז מיט די אנדערע בילדינגס דארף קלאוזן, זאג איך איך ווייס נישט איי וויל פיגור איט אוט זאגט ער וואס הייסט, זאג איך בין היינט געווארן אז איך קען נישט קלאוזן ווייל די עווייראמענטעל רעפארט זאגט צוריק מען דארף א פעיז טו, א פעיז טו גיי איך נישט מאכן, סאו ס'מיינט אנדערע ווערטער אדער קלאוז איך אויף קעש אדער פארליר איך די דיפאזיט. סא זאגט מיר מיין טאטע, וויפיל דארפסטו? זאג איך אים כך וכך. פרעגט ער, אזא מין א מאן וואלט דאך געהאלפן. זאג איך, דאס פלאס דאס פלאס דאס פעלט זיך אן, אזוי ווי דער חבר בארגט דאס, אזוי ס'ווערט עפעס. און וואס גייסטו טון? זאג איך אים, טאטע, האסט אונז געטשט די מענער אלע יארן, וויל פיגור איט אוט אין די נעקסט פיו דעיס. כ'בין נישט באזארגט, כ'בין קאמפארטעבל. כ'טו נישט זאכן, וויל פיגור איט אוט. ווען קומסטו אריין די נעקסטע מאל? איך דאך וואוין צוויי שעה אוועק. זאג איך אים, טאטי, אדער דאנערשטאג אדער זונטאג, מיין יוזשעל טיים איך קום אריין. קום אריין, קום אריין. כ'קום אריין און כ'לויף צו צו די פריזער, אה גיב ביז איך קום אריין, לויף צו צו די פריזער, קומט די אולטהיימער גער און ער נעמט אוועק די פלייש פון די פריזער, און הייבט אן ארויס צו שלעפן איין סילווער פעיפער, יעדע סילווער פעיפער געווען א צענער, נאך א סילווער פעיפער, נאך, שוין זאגן די אמאונט וויפיל ער האט ארויסגעשלעפט דארט, ס'געווען זיין גאנצע האב און גוטס וואס ער האט אנגעסעיווט פון יארן יארן, וויטאוט א דאוט, דאס דאס. געט אים אלעס א שיס אין דאס וועג, זאגט ער זאג נישט באצאלן, ווען ביסט קאמפארטעבל זאלסטו צוריק געבן, זארג דיך נישט, זאג נישט פאר קיינעם, זאגט ער, היינט קען איך שוין זאגן, ער איז שוין נישט דא, און למעשה איך וועל אים עס צוריק געבן אפאר חדשים שפעטער, די קאנפידענס דו ווייסט דיין טאטע ווילסט מצליח זיין דאס וואס יו קען נאט פעיל. און די טראסט וואס ער האט אין דיר. די טראסט וואס ער האט אין דיר און די קענסט נישט פעילן. Wow.
סאו איטס די ביגעסט אז דו קענסט געבן פאר דיין זון דשאסט דעי קאנפידענס איך דאס דאס אדער פאר דיין פארטנער סאיז נישט דא גארנישט אין די וועלט קען צושטעלן איטס נאט אבאוט מאני מאני איז ריפלעיסעבל דעי פילינג דו קענסט אים געבן איך גלייב אין דיר דער איז נאטינג אין די ווארלד ביגער עסעט דען דאס. Wow.
כ'ווייס נישט וואס מענטשן גייען אלץ ארויסנעמען, ביוטיפול, באט איך נעם ארויס זייער אסאך פון איך גיי צוריקגיין צו איין סטארי וואס כ'האב פריער פארציילט, פשוט איך מיין וואס ס'גייט דיר געפעלן. אפשר ס'איז אביסל נישט צו קאול די פאר דעיס דאס, אבער איך האב עס, כ'האב געהאט א חבר עס האט אנגעפאנגען צוויי דריי יער צוריק אין ביזנעס, איין טאג קומט ער אריין נאכן מעריב און ער, כ'האב געזען אזוי ווי ער געהאט, הי העד איט טודעי, ער זאגט איך האב נישט קיין כח, איך האב אים פארציילט די מעשה פון קאסקע, ער זאגט סאו איטס אקעי, ס'גייט אריבער. ער ענדיגט טענה'ן זאגט ער מיך wow, איי לייק די סטארי, באט דודי איך נעם ארויס אינגאנצן א צווייטע זאך. באט דאס איז עכט נישט ביז עכט נישט ביזנעס רילעיטעד אויך הייסט עס ביזנעס רילעיטעד די פוינט און ביסט דזשאסט דזשאדזשן יענעם נאר כדי דיך נעמען אינגאנצן א צווייטע פוינט ווען איך שטיי ווען אין די בעק אין קאסקאו אונטער דיך און איך זעה די ביסט אזוי העפליך די ביסט מיין ווייב די דרייסט דיך אויס צו זיין ווען צו גיין בעק צו די גויטע און די זאגסט איר העי דאס דאס דאכט איך צו מיך די לאו לייף איך קליער ס'פראנט פון א ווייב האב אזויפיל דרך ארץ פיר דיך אויף ווערן מיין אלע מענטש.

Wow, איך האב זייער זייער אסאך ארויסגענומען פון אונזער שמועס דודי, באמת, און איך קען באשטיין דיך צו פרעגן איף דער איז עני לעסט טינג יו וואנט טו שעיר ביפאר אונז ענדיגן מען. נאטינג אין פארטיקולער באט איף יו עסק אייל ענסער.
די באדעם ליין איז וואס איך זע, איך ענדיג אייביג די שמועס צו לאזן וויסן פאר די עולם אז אויב מען כאפט זיך אן און ווען מען כאפט זיך אן אינעם אייבערשטן יו ביקאם אנסטאפעבל. די עטעטש זיך צו עפעס א העכערע זאך, און איך זע ביי דיך איין זאך אז די ביסט אזוי עטעטשט צו די ביגער פיקטשער אז די אלע קליינע טעקניקעל דיטעילס הו קעירס, וויל פיגור איט אוט. יעצט אז מען איז דא אז מען איז דארט וואטעווער, איי דזשאסט העוו טו דיל וויט וואט איי העוו טו דיל נאו. הונדרעט פערסענט.
ביוטיפול.
טענק יו סאו מאטש דודי.
טעקן ביי דזשאסט העוו טו דיל נאו, ווער האבן נישט פארלוירן? מינינג טו סעי, ווער נישט פארלוירן אין די ליסט פון טעסק? יעדן טאג ווען איך שטיי אויף, יא, קוק איך אויף די טעסק, כ'האב אויך געשריבן א שטיקל פארדעם, דארף דאס אויספיגערן. ס'איז דא איין טעסק וואס דו, ווען דו טוסט די טעסק, גייט עס מאכן די גרעסטע אימפעקט אויף די נעקסטע פעיז. האסט צען טעסק, וועלכע איז די מאוסט וועלכע גייט מאכן די גרעסטע רושם אויף די ביגער פיקטשער? יענע טעסק נעמט די ערשטע. יוזשעלי יענץ איז די טעסק וואס דו שטופסט די לעצטע. איך וועל דיר זאגן נאך מער דודי, איך האב געהערט אמאל פון א גרויסע סי אי או, האט ער געזאגט אז ווען דו פאנגסט אן אין ביזנעס מאכסטו געווענליך א טו דו ליסט און דו פאנגסט אן צו מאכן טשעקס אויף וואס דו דארפסט טון ווען דו ביסט אביסל טיפער אין ביזנעס, ביז יו סטארט טעיקינג קעיר אוו מאר אימפארטענט סטאף, מאכסטו א טו דו ליסט און דיין דזשאב איז אראפצונעמען ווי מער זאכן פון די טו דו ליסט וואס נישט צו טון און נאכן טו די די דריי זאכן וואס עס גייט מאכן די גרעסטע אימפעקט. און געווענליך יענץ איז וואס מען שטופט אפ די לעצטע ווייל יענץ איז געווענליך די מאוסט אנקאמפארטעבל ספעשעלי איינער וואס האט נישט ליב צו קאלן מענטשן. טו דיעל וויט איט, די מאוסט אנקאמפארטעבל טו דיעל וויט איט. יא.
טו יענץ די ערשטע. אלע אנדערע זאכן וועט אריינפאלן אין פלאץ. עקזעקטלי.
דודי טענק יו סאו מאטש. שור. פלעזשער, און כ'האף איינער האט עפעס ארויסנעמען וואס גוטס פון דעם. כ'בין זיכער מ'וועט, איך האב ארויסגענומען אסאך, אויב האסט געזוכט איינער וואס האט ארויסנעמען האסטו שוין, זיי געזונט.
זיי געוואונטשן אל די בעסט, הצלחה.